Да, үтүө күнүнэн күндү көрөөччүлэр бүгүн биһиги гастролужуммутун саҕалыахпыт. Биһиэхэ бүгүн ыалдьытынан кэллэ Семен Николаев. Семен Николаев бэйэҥ тускунан билсэннэр уонна бүгүн хаамай сүрүнэ туох аһы астааммыт ыдьыттарбытыгар күндүлүүбүтүй? Ол туһунан кырдык кэпсээ уонна салгыы кэпсэтэ туруммат. Сэп. Үтүөгүннэн күндү көрөөччүлэр, мен аатым Николаев Семен. Манна Бэрдигэстээх Горнай улууһугар үтүө буолабын. Кэлбитим икки аҥаар сыл буолла. Уонна да бүгүн тугастаан көрдөрөбүт дип боллахха таба это бар биһиэхэ мясо с овощами болли олус судургу боростойдук

Бастаан ыһаарылыыгын? Бастаан этин ыһаарылыахпыт. Баары түһэн баран, мэһэни үрдэ түһэн баран, уобаччаларын уочараттаан барыахпыт. Оһон үрдэр. Дургу, уочартай.
Сөп. Гэн таргана Хорошо. Так, то бэйэн тускунан өссө кэпсиир болоха билиҥи тугунан дьарыгыраҕы

Уже видно разнику тут. Дьэттен уонна өлөөн диэн төһө улахан улуус буолар эбитий уонна основном тугунан дьарыгыраллары ол дойдуга оны ол туһунан өлөөн диэн акаярыгар хаамар улахан территориялаах улуус болар

Кыл табаҕа айтааччыт.
Кыл таба кэмигэр.
Кэмигэр.
Сөп-сөп. Кыл табаны бултааһын диэн хайдах болоруй? Миэхэ ол чааһын кытта кэпсээн мин кыл табаны таба диэн уопсайынан хайдах көрөр дии.

Да холобура, сатаабыла. Өлөөн сирэ уота уонна бу Горнай улууһун сирэ уота туох уратылардаах кырыыргы, тугун сөбүлээтиин, тугун холобура сирэ өрүттээх баарый, оттон сирэр болотут ылымматах өрүтүүн диэн этим. Холобура ол өттүгэр тугу этиэхтин сөбүн? Ылымматах өттүн диэн ол. Туох да?
Ол Горнай

били атын улууска кэлбит киһи холобура бэлиэтии көрөр буллум. Ас оҕустар дьон эһэргэтэн Онтон аннараах холобура эһиги основном түһүрүнэн эһиги антах табай диитэ дэрэгэр аттуу онтон промышленность диэн баар диһэ промышленность диэн баар

Дьэ уонна биир боппуруос. Дьэ бу ас астыырга кимтэн хаһан үөрэммиккиний дии? Ол туһунан эҕэтик.
Ты билбэдиҥ ийэм бэйэтэ повар. Урут дэриэбинэ диэн интернат интернат бар этэ. Онно кини повардааччы. Интернат школа диэн буларда. Онно олор олороллор булган. Аны ийэм повардааччы, баар аттым кэлбитэ буолуо, ас астыыр, олень чугас буолуо дии аныгым. Ото сиргэ эгин сынчан астыгын. Ата сиргэ диэн айылҕа астыырбын хаам өлбүрүм.
Онтугута? Отуу отугар.
Отуу отугар.
Ну, онтум миниэс болар булбут. Ну? Уротара, отмас это. Оннук бу.
Бэйде.
То хибилен холобура ханнык буккайдаан. Балк диетин. Балка Балыккыт диэн ханнык иһин? Улахан булка
үрдэликпин. Балыккыт тугуй? Туох балык? Биһиэхэ биһи өрүспүтүгэр үрэхпитигэр дьарга бар, чолунта хаарыыс, бил бар, таймень уонна тугунок

Маннык Кусковой, да? Хорошо. Итинник боллаҕынааҕы мин маны Холобура табаннан дьарыгыраллар диэтин да эн бэйэн табаҕа дьыспыт иин киһигин дуу

Түптэ. Түптэ баар. Хайаан даҕаны да? Таба диэтэ, таба диэтэ киһиэхэ халтаама дииллэр. Таба диэтэ оҥоробут. Онно кумаартан саһарын онно туруораллар табаны.
Лугурабы. Мен луккун дедemi?
Луккун марккун.

Саха киһитигэр механиканнан үлэлиир төһө чугаһый бэйэҕэ Хайсын массыыналарга холобура техниканнан үлэлиирим буолла. Техника төһө ыстаҕаскыный диэтим.

Дьэ оннуттан наһаа шей баҕайы тугу иһиттим хонун диэххэ да гыллыы кинигэни холобура бу кэлбит ыалдьыттарбытыгар оннуттан сэнэн бу көрөөччүлэргэ даҕаны баҕар биирин тыаны толорон көрөрүм буолаары то музыка бу конечно уһук олорон онтон киһи ис сүрэҕиттэн бэйэтэ да ханыллаатаан аттын өс соргуппут буолаары

Ол өссө бу кэнниттэн биир туохпут диэн туох диэхпэһэбий өссө биир билиигэ бар да Одиссея диэххэ да ол такойбутун аргаа да билиэн маспыт буолута эмиэ оҥорохтор Сөп. Таһылҕаалла бу бүттэ. Мин үлэм бүттэ бу өттүттэн. Мин буоллаҕына бүгүн манна ассистеннаатым. Уонна ол ассистеннааммын оҕурутаан барытын мин кырбаатым диэки да. Эмэн буоллаҕына сатаамай блюдо основной өттүн, итин уонна буһарыытын Эһиги курдук буолла бу билигин биһиги дьоммутугар сэргэбитигэр аспыт почти буһан эрэр. Ол кэнниттэн билигин биһигиттэн эмэн эмиэ бэйэтэ туппут балыгын кыһан өдүрүyor. Аспытын бэлэмнээн бара. Аспытын бэлэмнээн бара, сонно десеппит ол болуга. Сөп.

Бу эмис балык буоллаҕына хайыы эбитти түргэнник кэлэри хаҕалатан. Уонна бу туох да подводный балык. Подводный. Игим, игим да. Балык кыһыыта диэн эмиэ туһугар эмиэ искусство буолан турар билигин Биһиэхэ ону оттон ыһыллата балык кыһыытыгар күрэхтэһиилэр буолаллар. Хэмэн бэйэн маннык күрэхтэһиилэргэ кыттааччыгын да балык тиэрийэттэн дойдугар дойдугар дойдугар кыттааччым
дойдугар ойоон курдук сиргэ балыгынан кыһыыга кыттар буола улаатыттан чахчы туох диэхэһэби бэйэтэ атыыр буолар буолан оннук кыттар буолла дии. Мээнэ ылла да киһи балыгы кыһыыга

Бу үчүгэйтэ элбэх киһи тигистин диэн.
А то били бары таманныытта биир киилан кэккэйэҥэр. Ол иһин маннык кыттыбыт оружейда.
Сөп. Эн билим була маннык кырба, не просто мен билин жарыстан булуон. Ох кайыппат.

Манныбду. Мария.

Эһигини бүгүҥҥү дьон бу Аҕа дойду көмүскээччилэрин күнүнэн өссө биирдэ Хэмэнниин биһиги эҕэрдэлиибит уонна оттон бу үтүө күҥҥэ өссө биирдэ оттон барыгытыгар чэгиэн доруобуйаны уонна оттон санаабыккыт сатана